Фарастӕм сӕр Йесо басидт йӕ дыууады сахуыргӕнинагмӕ ӕмӕ сын радта тых, цӕмӕй сӕ бар цӕуа ӕппӕт дӕлимонтыл дӕр ӕмӕ адӕмы дзӕбӕх кӕной сӕ низтӕй. Ӕмӕ сӕ арвыста Хуыцауы Паддзахады уац адӕммӕ фӕхӕссынмӕ ӕмӕ рынчынты дзӕбӕх кӕнынмӕ. Йесо сын Бафӕдзӕхста: Ма цы райсут фӕндагмӕ. Нӕдӕр лӕдзӕг, нӕдӕр хордзен, нӕдӕр хойраг, нӕдӕр ӕхца, нӕдӕр дыгай хӕдӕттӕ. Кӕцыфӕнды хӕдзармӕ дӕр куы бацӕуат, уӕд-иу дзы баззайут, цалынмӕ уырдыгӕй рацӕуат, уӕдмӕ. Исчи уӕ куы не суазӕг кӕна, уӕд та-иу уыцы сахарӕй рацӕугӕйӕ ацӕгъдут уӕ къӕхты рыг. Аххосджын кӕй сты, уымӕн ӕвдисӕйнагӕн. Ахуыргӕнинӕгтӕ ацыдысты ӕмӕ зылдысты хъӕутыл. Алы ран дӕр хъусын кодтой фарны уац ӕмӕ дзӕбӕх кодтой рынчынты. Ӕппӕт уыцы цауты тыххӕй фехъуыста ӕлдариуӕггӕнӕг Ирод, ӕмӕ цытӕ цыди, уый бамбарын йӕ бон нӕ уыд. Уымӕн ӕмӕ иутӕ дзырдтой, уый Иоанн райгас мӕрдтӕй, зӕгъгӕ, иннӕтӕ Илиад ам ӕрцыд, Аннӕтӕ та дзырдтой, рагон пехуымпартӕй, дам, чидӕр райгас. Фӕлӕ Ирод загъта.
Иоаннӕн ӕз йӕ сӕр куы акъуырдтон, уӕд уыдӕттӕ кӕй тыххӕй хъусын, уый та чи у?
Ӕмӕ архайдта Йесойы феныныл. Апостолтӕ куы рбаздӕхтысты, уӕд Йесойӕн радзырдтой, цы сарӕзтой, уыдӕттӕ. Йесо сӕ йемӕ рахуыдта ӕмӕ хибарӕй ацыдысты, Вифсаидӕ кӕй хуындӕуыд, уыцы сахарырдӕм. Фӕлӕ адӕм уый куы базыдтой, уӕд ацыдысты йӕ фӕдыл. Йесо фембӕлд семӕ, дзырдта сын Хуыцауы Паддзахады тыххӕй ӕмӕ дзӕбӕх кодта, дзӕбӕх кӕнын кӕй хъуыд, уыдон. Бонизӕрырдӕм фӕкъул, ӕрбацыдысты йӕм дыууадӕс ахуыргӕнинаджы ӕмӕ йын загътой. Ауадз адӕмы ацӕуын хӕсты хъӕутӕм бахсӕвиуат кӕнынмӕ ӕмӕ сӕхицӕн хойраг самал кӕнынмӕ. Уымӕн ӕмӕ ам фӕсфӕдран сты. Фӕлӕ сын Йесо загъта. Сымах сын раттут хӕринаг. Уыдон дзуапп радтой.
Махмӕ фондз дзулы ӕмӕ дыууӕ кӕсаджы йеддӕмӕ ницы ис. Ӕмӕ ныр ӕппӕт адӕмы фаг хойраг балхӕнынмӕ хъуамӕ ацӕуӕм. Уым уыди фондз мин лӕджы бӕрц, фӕлӕ Йесо йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн загъта: «Ӕрбадын сӕ кӕнут къордгай, алы къорды дӕр дӕсӕмӕ дыууиссӕдзы бӕрц куыд уа». Се ппӕты дӕр ӕрбадын кодтой, куыд загъд сын уыд, афтӕ. Йесо райста фондз дзулы ӕмӕ дыууӕ кӕсаджы, скаст уӕларвмӕ, арфӕ ракодта, асаста сӕ ӕмӕ сӕ ахуыргӕнинӕгтӕм радта адӕмӕн байуарынмӕ. Бахордтой се ппӕт дӕр ӕмӕ бафсӕстысты. Ӕмӕ ма цы уӕлдӕйттӕ баззад, уыдонӕй байдзаг дыууадӕс чыргъӕды. Иу хатт Йесо куывта хибарӕй. Йемӕ уыдысты ӕрмӕстдӕр йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ. Йесо сӕ бафарста. «Кӕуыл мӕ нымайынц адӕм?» Уыдон дзуапп радтой: Иутӕ аргъауӕг Иоанныл, иннӕтӕ Ильяйыл. Аннӕтӕ та зӕгъынц, рагон пехуымпартӕй чидӕр райгас, зӕгъгӕ. Йесо сӕ бафарста: Сымах та мӕ кӕуыл нымайут? Петр ын дзуапп радта: Хуыцауы Чырыстийыл. Ӕмӕ сын Йесо тынг бафӕдзӕхста, цӕмӕй уый тыххӕй макӕмӕн дзурой. Загъта ма сын: «Адӕймаджы Фырт хъуамӕ бавзара бирӕ хъизӕмӕрттӕ. Адӕмы хистӕртӕ алчертӕмӕ йӕ динамонджытӕ бафхӕрдзысты, амардӕй йӕ уыдзӕн ӕмӕ ӕртыккаг бон райгас уыдзӕн». Уый фӕстӕ се ппӕтӕн дӕр загъта:
«Мӕ фӕдыл цӕуын кӕй фӕнды, уый йӕхи ферох кӕнӕд. Алы бон дӕр-иу райсӕд йӕ дзуар ӕмӕ цӕуӕд мӕ фӕдыл. Уымӕн ӕмӕ йӕ цард бахъахъхъӕнын кӕй фӕнды, уый йӕ фесафдзӕн. Йӕ цардмӕ сӕраппонд чи фесафа, уый та йӕ бахъахъхъӕндзӕн. Адӕймагы ӕгас дуне йӕхи куы бакӕна, йӕхи та куы фесафа, кӕнӕ йӕхиуыл зиан куы руадза, уӕд ын уый цы пайда у? Мӕнӕ йемӕ мӕ ныхӕстӕй чи фефсӕрмы уа, уымӕй фефсӕрмы уыдзӕн адӕймаджы фырт дӕр, йӕхи, йӕ фыды ӕмӕ сыгъдӕг зӕдты намысимӕ куы рцӕуа, уӕд. Ӕцӕг уын зӕгъын, Ам чи лӕууы, уыдонӕй иуӕй-иутӕ нӕ амӕлдзысты, цалынмӕ Хуыцауы паддзахад феной, уӕдмӕ.
Уыцы ныхӕстыл астбоны бӕрц куы рацыд, уӕд Йесо йемӕ рахуыдта Петры, Иоанны ӕмӕ Иаковы ӕмӕ хохмӕ ссыди бакувынмӕ. Куы куывта, уӕд йӕ цӕсгомы хуыз аивта. Йӕ дарӕс та сси сӕнтурс ӕмӕ калдта тӕмӕнтӕ. ӕмӕ дын мӕнӕ дыууӕ лӕджы ныхас кӕнынц йемӕ. Уыдон уыдысты Моисей ӕмӕ Илийа. Фӕзындысты уӕларвон намысимӕ ӕмӕ дзырдтой Йесойы ахицӕныл, уый Хуыцауы фӕндон Иерусалимы куыд сӕххӕст кӕндзӕн, ууыл. Петрыл ӕмӕ йе мбӕлццӕттыл та хуыссӕг фӕтых. Куы райхъал сты, уӕд федтой Йесойы намыс, ӕмӕ дыууӕ лӕджы йемӕ лӕугӕйӕ. Ӕмӕ уыдон Йесойы хицӕн куы кодтой, уӕд ын Петр загъта: «Хицау, ам кӕй стӕм, уый цы хорз у! Саразӕм ртыхалӕгъуд. Иу дӕуӕн, иу Моисейӕн, иу Илиайӕн. Цы дзырдта, уый йӕхӕдӕг дӕр не мбӕрста. Петр йӕ ныхас нӕма фӕци, афтӕ фӕзынд ӕврагъ ӕмӕ сӕ ӕрӕмбӕрста. Ӕврагъы куы аныгъуылдысты, уӕд фӕтарстысты, ӕмӕ ӕврагъӕй райхъуысти хъӕлӕс.
«Ай, кӕй сӕвзӕрстон мӕ уыцы фырту, хъусут ӕм!»
Хъӕлӕс куы райхъуыст, уӕд Йесоимӕ ничиуал уыд. Ахуыргӕнинӕгтӕ цы федтой, уый басусӕг кодтой ӕмӕ дзы бонты никӕмӕн радзырдтой. Дыккаг бон хохӕй куы рцыдысты, уӕд Йесойы размӕ рацыд бирӕ адӕм. Адӕмы хсӕнӕй чидӕр рахъӕр кодта: «Ахуыргӕнӕг,
лӕгъстӕ дын кӕнын! Баххуыс кӕн мӕ фыртӕн! Иу нӕ хъӕбул мын у!» Дӕлимон ӕрцахсы, лӕппуварс ныхъхъӕр кӕны, йӕ гӕндзӕхтӕ ныццӕгъды ӕмӕ йӕ комӕй фынк ракӕлы. Дӕлимон ӕй хъинджымӕрӕй куы амары, уӕд мӕ йӕ тыххӕйты ныууадзы. Ӕз куырдтон дӕ ахуыргӕнинӕгтӕй, цӕмӕй дӕлимон расурой, фӕлӕ сӕ бон нӕ баци. Йесо дзуапп радта.
Ӕнӕуырнӕг ӕмӕ хӕлд фӕлтӕр! Кӕдмӕ уыдзынӕн уемӕ ӕмӕ уын кӕдмӕ быхсдзынӕн? Ӕрбакӕн ардӕм дӕ фырты. Лӕппу йӕ сомы нӕма бахӕццӕ, афтӕ йӕ дӕлимон ныццавта зӕххыл ӕмӕ лӕппу йӕ гӕндзӕхтӕ цагъта. Фӕлӕ Йесо бардзырд радта ӕнӕзӕгъинагӕн, сдзӕбӕх кодта лӕппуйы ӕмӕ радта йӕ фыдмӕ. Адӕм иууылдӕр дисы бафтыдысты, Хуыцау куыд хъомысджын у, ууыл. Йесо цыдӕриддӕр арӕзта, уыдоныл се ппӕт дӕр куыд ис кодтой, уӕд Йесо йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн загъта. Ныртӕккӕ цы зӕгъдзынӕн, уымӕ байхъусут лӕмбынӕг. Адӕймаджы фырт лӕвӕрд ӕрцӕудзӕн адӕмы къухтӕм. Фӕлӕ уыдон уыцы ныхӕстӕ не мбӕрстой. Ӕргом сын нӕ уыдысты ӕмӕ сӕм нӕ бахъардтой, уыцы ныхӕстӕй йӕ бафӕрсын та нӕ уӕндыдысты. Ахуыргӕнинӕгтӕм рауад быцӕу, уӕлдӕр сӕ чи у, уый тыххӕй. Йесо сын зыдта сӕ мидхъуыды ӕмӕ ӕрбахуыдта сывӕллоны, ӕрлӕууын ӕй кодта йӕ фарсмӕ ӕмӕ сын загъта: «Ацы сывӕллоныл мӕ номы сӕраппонд зӕрдиаг чи уа, уый мӕныл у зӕрдиаг. Мӕныл зӕрдиаг чи уа, уый та мӕ рарвитӕгыл у зӕрдиаг. Уе ппӕты хсӕн тӕккӕ къаддӕр чи у, цытджын уый у. Уӕд ын Иоанн загъта: Хицау, мах федтам дӕ номӕй дӕлимонты чи ссуры, ахӕм адӕймаджы, ӕмӕ йын бар нӕ лӕвӕрдтам, уымӕн ӕмӕ немӕ нӕ цӕуы. Йесо йын загъта: Ма йӕ хъыгдарут, уымӕн ӕмӕ уӕ ныхмӕ чи нӕу, уый уӕ фарс у.
Уӕлӕрвтӕ ме сисынафон куы рхӕстӕг, уӕд Йесо скарста Иерусалиммӕ фӕцӕуын. Йӕ разӕй арвыста минӕвӕрттӕ ӕмӕ уыдон бацыдысты Самариаг хъӕумӕ, цӕмӕй Йесойы ӕрцыдмӕ ӕрцӕттӕ кӕной ӕппӕт дӕр. Фӕлӕ йӕ не суазӕг кодтой, Иерусалиммӕ кӕй цыди, уый тыххӕй. Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ Иаков ӕмӕ Иоанн уый куы федтой, уӕд загътой. Хицау, фӕнды дӕ, уӕд зӕгъӕм ӕмӕ уӕларвӕй ӕрцӕуа арт ӕмӕ сӕ фесӕфа, Илья куыд бакодта, афтӕ. Фӕлӕ сӕм Йесо йе ргом разылдта ӕмӕ сын бауайдзӕф кодта, загъта сын. «Цавӕр уд уӕм ис, уый нӕ зонут. Адӕймаджы Фырт адӕмы сафынмӕ не рцыд, фӕлӕ сӕ фервӕзын кӕнынмӕ». Ӕмӕ ацыдысты ӕндӕр хъӕумӕ. Фӕндагыл куы уыдысты, уӕд Йесойӕн чидӕр загъта. «Ды кӕдӕм цӕуай? Уырдӕм ӕз дӕр ацӕудзынӕн дӕ фӕдыл». Йесо йын дзуапп радта.
«Рувӕстӕн ис хуыккӕмттӕ, уӕларвон мӕргътӕн ахстӕттӕ. Адӕймаджы фыртӕн та йӕ сӕр кӕм ӕркъул кӕна, уый дӕр нӕй». Иннӕмӕн Йесо загъта. Рацу мӕ фӕдыл. Уый йын дзуапп радта. Хицау, мӕ фыды баныгӕнӕн мӕ уӕлмӕ ауадз. Фӕлӕ йын Йесо загъта. Мӕрдтӕ сӕхӕдӕг баныгӕнӕнт сӕ мӕрдты. Ды та цу ӕмӕ хъусын кӕн Хуыцауы Паддзахады тыххӕй. Иннӕ дӕр ын загъта. Хицау, Ӕз ацӕудзынӕн дӕ фӕдыл, фӕлӕ уал мӕ ауадз мӕ бинонтӕн хӕрзбон зӕгъынмӕ. Фӕлӕ йын Йесо дзуапп радта.
Гутоныл хӕцгӕ фӕстӕмӕ чи кӕсы, уый Хуыцауы Паддзахадӕн нӕ бӕззы.